Dey perform well at at least dey make me remember man u of back in those days two seven two eight man u wey be say as u come to watch man u finish dey get that confidence say this one na your team wey dey win um for the last for the last twelve matches home matches um man u never lose so i still i still happy say dem still keep to that record making it today again making it thirteen matches wey dem never lose for home match. um I happy well well, I thank God for that. So for today match, now who be your man of the match? And Casemiro, Casemiro na be man of the match, that one no doubt. If you watch sef, eh, e dey make that as as dem put am put Fred, eh, e dey play that that defensive midfield and attacking midfield well. E dey play am, eh, no no no mistake. As e dey as e dey hold the ball, dey get that confidence say the ball dey go front. na im be man of the match o for where me I dey like this. So today Arsenal lose and today when um, Crystal Palace score one, e come dey wan be like say Crystal Palace get opportunity to fit draw the match or opportunity to fit come go shock man you come go win. With, with that lose where Arsenal lose today, e come be like say the title race still dey open for everybody the way e dey go so and the Premier League we dey see say shocking results um, plenty. We see Liverpool also lose today. How you dey see the way Man U dey play and the title race? You think say Man U na contender for this title race? Yes, so oh, very much. Oh, mm. I like I dey always talk am. I say if Arsenal fit lose like two extra matches, mm. eh, we go shock them. Oh, mm. Man U The the voltage wey man dey carry come for this league eh, mm. eh na to collect am o. Mm. We no dey carry say one come remain for fourth position, this go play Champions League. Na league we wan collect am mm. and I believe the coach, our coach eh, he dey he dey make sure say eh, he calculate the game where each match wey dey play, he dey calculate the players wey dey use play the match mm. to make sure say he win am. So man you dey go front. I believe am well well well for that one.

Weghorst, the striker wey come on loan from Burnley. To you, you dey satisfied with the business wey Man U do for this transfer window? Yes, to me oh, that Weghorst oh, mm. the guy eh, just dey eh, since wey dem dey put am for match as striker eh, only wetin I dey see wey dey do there na defensive ball. If he try, he go he dey he good in defense, but that that finisher like to strike the ball, he no dey fit strike am. if you wash anytime wey don dey dey dey eh once dem change am come carry rashford put for that place you go see say the next thing rashford don score that mean say for him eh e no worth that that that that transfer wey dem carry am come but i thank god say na na loan no be say dem buy am e no worth am abeg we need another person. to replace am dia. Den for dat sanitizer cos na so I dey call di guy I dey call am sanitizer o na di name na im I dey call am. So for im ehn dis im first match ehn I be tink say dem go allow us to play eleven eleven make I see im first performance but the way God dey do am, you no fit, we no play eleven eleven, but he still try. At least he first he still show up say yes, they put am for match, he show up. So but after he show up, we dey wait to see am the next match. Na him be where I go fit rate am from. I no fit rate am for this one now because the match today match we no go fit rate am based on say Man U dey play to defense the goal wey they don already dey win. So I no fit rate am. So I wan ask you about Marcus Rashford. We dey see the kind of ogbonge form when he dey. We be like say everything when Rashford do dey work for am. Goals, assists, plenty. I wan ask you for today current market, wetin we dey see for today? We dey see when some players dey go for hundred million, some players dey go for eighty, like that. Big big money, big big money for euros and pounds. How with the way Ra- Marcus Rashford dey play right now? How much you think say Marcus Rashford worth? um for now um if they wan put rashford for market na all those eighty to ninety o mm. na rashford worth because him him form this season eh he he shock everybody all the man fans still dey talk am say rashford shock us mm. you know, all him matches if he no score goal he must give assist he don play sotey this january na collect um, premier league player of the year the month o. Oh. to watch to see say im im performance eh, worth am. Him with Wan-Bissaka, the way dem take pick form this season eh, make dem continue like that abeg. Dem pick form eh, things sweet everybody, all the fan eh, dey happy for them well well well. All right, now, Oga Godwin, thank you for your time. My country people, now, now, loyal boy, of course, where they loyal like loyal me. I say, make I thank una as you take watch this our content. But make you don't forget to show us love. Press that subscribe button. like our content and make you share am with your friends and family and also the way you go take follow us for the different social media platform dey for the description for inside this video.